हमरो अपन नगरिया वाले गर्मी करते हैं मिटनिया खाए फल पसीना से हमरो अपन नगर हाँ हाँ चल जो बाबे के नगरी बुझली कि नहीं यहाँ रहे के जरूरते नहीं एना किया बजै छियै ओ मतलब सब दिन तोरा कहनाइ जरूरी है हैं कि हम की कहै छियै सब दिन सुबह शाम तोरा कहै छियै ध्याने नहि दै छी बाप माय जे कहलको नेमान अखन जाओ अंगूठी द दे एहि बेर कहै छलियै माय कि पाइ के उपाय कऽ रहल छियै जे नेमान के सरकार अच्छा, नहि छै तऽ अच्छा। दऽ दे दऽ दे हमरा मीठी मीठी बोली से नहीं पहला बुझली कि नहीं हमरा पता है कि तोहर बाप माय थत्थर भ गेलो आ ओकर लागल तहूँ थत्थर भ गेल सुनो न पाइ के नेने ओने भऽ जाइ छै ताहि दुआरे माय अपने कहै छली सरकार नहि छी दी दमाद के छी सरकार दे- दऽ दिअ कहिया हम मरि जेबै तब जे हम मरि जेबै तब तोरा लात के भूज तू जी बुझलही ओना नहीं माने वाला छी जब तोरा कुहबो गई कुहू कुहू हमारा अंगूठी चाहिए देखेबे कि देखा हमारा ससुराल में देलके है तोरा शौक नहीं डर तोरा घर वाला के नाम चलते है घर वाला के नाम चलते हरदम लाइट जता खाइत हमरा रहे छै मारा से अंगूठी भेट जाता है हाँ मारबो तब ना माय के कभी मैं रोज तोहर नेमान मारै हो अंगूठी किया नहीं दै छी ओकरा जहिया होती तहिए देत ने हमरा मारिए कहिया होते तभी तक की कहिया होते जब बेटा पोता भऽ जेतै तब हमरा पेरे के बदला कहीं बेटे दफाइल ना हमर शौक है कि हम जवानिए में अंगूठी पहरू सबके देखेबे कि ससुराल में देलके ह तोरा नहीं शौक लगे हो जते दिन से रखै छी ओते दिन में तऽ किन कमा के किन दे देली ओहो हम कमा के किनू तो उनका छलको किया गे गति ताई ने करते देबे करते कोनो कर्जा नहीं नेने है आके आइ नै काल आइ नै काल आइ नै काल हमरा नफरत है ई शब्द नै बजिया बुझली बड़ नफरत है हमरा सीधा कहीं आइ देत ई शब्द सुनै ला चाहै छी या नै त अंगूठी कहीं पठेते या नै त जो आ जब तक माय बाप अंगूठी नहीं देतो तब तक हमरा घर में कदम नहीं रखिए अब नहीं जबे अपने होते भैया लग तो मरे लगे यार अभी गर्दन दाब के आ मार देबो आ कह देबो माय बाप के कि मर गेले अपने मने मिर्गी उठले आ मर गेले बुझली हमरा वो नहीं चाहिए हमरा सबसे प्यारा अंगूठी होते बहू ने आ कौन ने कौन ने बुझली कि नहीं फोन कर अभी फोन कर कर फोन बात भेल छलै हो ठीक रहे करत अभी तू आ झूठे के फोन करै छियै कहलकै एहि बेर अखन मे धान बेचबै ने तऽ दऽ देबै ओ धान बेच के आ चारि चारि गो गाय भैंस जे रखने हो सब भैया भौजी अलग भेलै तऽ राख लेलकै सएह बुझी हमरा उ सब नहि सिखा अलग भेलो कि भिन्न भेलो कि बखरा भेलो बाप माय गछलको तऽ हमरा चाही तऽ चाही नीकसँ अगर चाहै छै कि लाइ जूता नहि खायब

आ थेथर छै हम नहि दै छै एकर थेथर छै। ओकरा तैमे हमर कोन कसूर छै कोन कसूर छै तऽ उठा अपन बुढ़िया बिस्तर आ जो कतऽ जेबै हम? नहिरा जो तोरा एहन घर वाले हमरा नहीं चाहिए हम तो सोने के अंगूठी द्वारा बियाह के लिए हमरा बड़ शौक छल हमर दोस्त में हम जब टहले ना तो हमरा शौक लगे आ सब हमरा दूसे है कि लऽ नहीं ले ले

अंगूठी बाबू मरे गेलै अखन बरसियो नहि भेलैए माय से औठी मम्मीके माय कतऽसँ देतै कि तैयो कहलकै ई धान अगहनमे बेच के दऽ देबो आ हमरा मारैए दशा करै नहि पूजा करे आरती गाय कसाई भऽ गेलै हरो कथी कसाई भेलै कथी कसाई भेलै हमरा से लगे तो मारिए के फेंक देबी मारे के फेंक देबे नहीं देते तो मारे के फेंक देबे बुझला कि नहीं आ तू जे पंचायती करे ला तोरा बेटा के बियाह भेल छलो त नहीं लेला तीन लाख रुपया लेला एगो गाड़ी लेला नहीं लै छै तऽ सब लै छै हँ। बुझली ना तऽ हमरो बेटा के जे गछने छलैया तऽ चारि साल के बाद देलकै हम एको बेर कहलियै कि तो छोड़। वह सिखाब छल चार साल के बाद देते चार साल के बाद हेतै तऽ देबे करतै ने कहिया होतै ओहि लए कनिया के जे मारै छी आब तऽ एतबो कहलकै अखन में धान बेच के दऽ देबो अब की कहते अब मैं साल पर से नहीं जा कोन ठीक बाहर आबि गेलै धाने दहा गेलै तब अच्छा। घास देतै धान के भरोसे औंठी पेन भी आ कहीं तू ही मेर जे भीतर हैं? हैं? मरबा तू तू ही चला, मर जेबही। मरबा तू

लेकिन ओहि के मतलब नहीं छे आ कि तू एकरा मारबीही बुझली ना नहीं तो मारबे ए, के पूजा करियो सुन पूजा ना। करियो एकरा अगुआ अगुए टा नहीं होइ छे अगुआ बहुत किछु होइ छे ओतऽ से कनिया हम हटिया गेल छलहुँ हँ उम्हर से घुमलियै कहलियै एकरा तोरा सबसँ भेंट केने जाइ छियै हम की जाने गेली पतिथा जे छै ए,

तोरा खाना वाना से डर होत होता बुझला हमरा नहीं होए हाँ तू बड़का रंगदार ना रंगदार है। बड़का हम गुंडा उचित पर दहेजक पैसा मांगे छिए दहेजक दहेजक पैसा। अंगूठी नहीं कछने रही ना तो मांगबो नहीं करती तहू छलक रहो मरवा पर जब ई कहल के देमान दे खाओ खाओ छलह ना हाँ तो नहीं खेता नहीं खेता नहीं कर दिए बिया हमरा की पता छले कि कहते या नहीं देते सुन ले कई कक अखन ए, जाइ छियो।

हाँ समझावे के ह त हमरा न एकरा समझा द बुझला कह के देते अभी त हम जाय छै काम पर तोरो समझेबो ए, हमरा समझा दे। सामान एना तो सामान भेज देतू लेकिन बेसी टॉर्चर करबी ना हाँ। तो जेल जाए ला तैयार रही। हमरा ने डर है जेल उनके बुझला हाँ, तो फेटा ये- हमरा ये जेल तो उनके फोन डर करिया।